khuat caan sau tlawmpal a van kal i mipi zong a baat zong kan ba pah hna tiah ka ruah cucaah cun tlawmpal te van share ka duhmi cu 2025 ah hin khua khua khat ah milu sawm nga nan um si si ahcun dollar thong thong khat in kan rel se cun minung sawm nga thong sawm nga tinak se hnga khakha a khu a theng in nan vai khol zong kha a bapi ngai ko sihmanhsehlaw nai rem caan si si ahcun hika hmun zong ah hin van thawh khawh se nan min te kha kan che lai tha tein kan che lai i nan khua nih a thau in lau si thau nih ding khat an thawh ding mi kha maka thong hra nan thawh ahcun nan min he khan kan bunh lai i ting khat thawh khan kan chiah ko lai timi te kha van chim ka duh mi si ai remrel nih cun tuan la zong ah thawh kho si ti kha van chim ta ka duh mi si a khua hi kan bochan hna Cucaah cun chairman secretary le treasurer nih biatak deuh in kan ni ai din thiam kan si lo caah thaizing kip tu tampi ti kan tual tak ne kan herh ta khan nan mah kha batak tein re van thei ko law tiah ai ka mun in zaangfa kan van nawl hna i kan van sawm hna uh, Friday February ni hleili 2025 Canada uh, uh, regional committee an thu lai minung pali an thu lai i cucu sunglawi tein kan ngaih ngai timi kha congia van luh ta ka duhmi si February ni hlei nga Saturday Burmese service kan timi kha tutan cu kan van chuh hna lai service ah kan van thlen ni Global Thau atu lio i popular mi kan ti lai cu ornak cun Thau Global Thau an thu lai i tu kha tak ten timhtuahnak an nei i tu kha a thawngpang cu tutiang khan cun a ṭha ngai i zapi zong nan ngaih cio la ti te kha Congia van luh ta ka duhmi si. A palinak ah chim ka duhmi cu Chinlung media tlangau ah keimah example ah keimah ka chim lai keimah na bia ka chim tikah nan comment ka zoh tikah khan he tiah nan thiam tok khan nan rak comment lengmang i ka hmuh cu tikah leh kan duh mi hna kha si loin atu sining te ka chim mi si keimah hi fimthiamnak zeihmanh ka nei lo i kei hi mi rawktu ka si bal lo pafim mifim kan timi hna tu khi mi rawkral nan nan si deuh ti kha van chim ka duhmi si hmm. pakhat kan chim a phunphun in na kan so a phunphun in na kan tlaih le khakha arai si mo ti kha cha na tial tika kan nangma kha na tang ma nangma raka zau ta ve ti kha chim ka duhmi si atu keima bantuk di lak hen do then naka a ka rian si ti te in kal lu law lungrua te in kal kan ra le tampi kan tei cang la atu cu mifim deuh kan ti mi hna cal keimah bantuk cal tleu cal tleu deuh hna a hmai le i a hnu le i min hna van a chap mi hna na kan rawk cu ngai ngai kan ti ahcun cucu fiang tein ka chim kei cu cucaah cun mi hi a phunphun in a kan hrutmi khi a phung si maw ti hi chim ka duh ṭhanmi si cute cu khomen na ka hmuh caah mu voi dang kan ti bal hna lo tute cu van chim ta ka duhmi si nangmah ka rak chuak ve lo nangmah hi platform rak dir ve lo zeidah na si ve hnga i na chimmi khi chin ram ca khan va ṭhat hnga i kan miphun ca dah va len hluahmah hnga timi khi fak da in van chim ta ka duhmi si Cucaah cun ca kan ṭial lai ah kanmah ṭang hma ben in bia chim hna usih ti kha ka van hrang ta hoi ko hi cucu tak duh mi si cucu a herh ngai ti ka caah ka ruah mi si a kha apa donghnak ah van chim ṭhan ka duh mi cu atu hi February kan phan hna i February ni kul cu democracy kan hmuh ni mi Chin miphun ni ropui taktak an mizo hol in ropui taktak i kan tuah tuan mi kan ngeih cio mi lai ai timi umnak paoh ti cun lai miphun ni rak hman cio kha si aluan cia kum caan tampi kan zoh si cun flama an rak thok mi si flama meeting an rak tuah i minung thong mi leng an kai i chuan tuah ni ni thum ni li an tuah ni cun ni kul la pha ni hi ni hi democracy kan hmuh ni se se cu kan hmuh ni se te tiah min rak pek i cucu rak tuahmi a si cucu kum hleikhat hrawng hrang a rauh hnu ah mirang hna nih a rak kan tuk i voi hnih kheng te a rak kan tuk voi hnih kheng te a rak kan tuk ahcun kawl khi ṭha olzang tein mirang nih a rak lak a rak lak i kum hleikhat hnu ah laimi cu anmah tein an um ko Cucaah cun vei lai kha an rak tei kho hna le an ti lai cu atu India lei zong in he an rak tuk hna i an rak tei kho hlei hna lo Laimi kan min lungdongh hngal lo kan si i kan tei cang hna tiah Mirang an ruah lio ah khan kanmah Laimi bat an van dawi hna i he ti an van kah hna i Mirang an rak zaam ti si cucaah cun Laimi hi tei khawh ding an rak si lo ti ah khan an kru a rak har cem Mirang kha cu Mm. hnu ah cun kawl le ah, chin timi ah dak tein rak ummi si. Anmah ṭha tein an uk lai, kanmah ṭha tein kan uk lai. Anmah hi anmah sin luh ding zongah visa lak ding tiangin tiah Maran rak tuahpiakmi kan si. Cucu a lai a lai ni khu ah vai chin mi ni kawl pa a kom tuk ruanga khan aning chang lo kawl ne aka in flu ani hiti thil a chang mi se angai ngai ti sun kawl hi biran alak ai tha lo kan ma chin alak kho lo mi se ad te um mi kan se ti kha vai atlang pa huapin van chim ka du mi se cu cha cun kawl le lai kha dang bak Cucaah cun kanmah ṭhat lo ruangah, kanmah thiam lo ruangah Kawl ah kan i hluan i cuticun a kalmi si. Min a kan thlenpiak thulh, cucun kan tuah lan ti tuh, kha kan tuah lan ti thulh i kanmah miphun nih hmanh ka tuah khawh lo ding khan Kawl cozah nih rak hren si cu. Laimi an theih ko hna cu, Kawl holh van hon ahcun Pakhat pa kawl ah kal le ka pupu na thiam tuk a ti hor ha kan uar mi kha ha kan chan ro kawl na kan ne so mi kan se cucaah cun Chin miphun ni zo kan tak tuah kho lu cu ngai ngai ti cun cucaah cun hi hi hacang rial tein chim phu tiah ruah bi si kan pa le na ra lai mi sa tampian chim lai online zong tampian chiah lai cucu 2012 ah ṭha tein an a caih an a caih i cu hnu ah daw CNF nih ṭha tein va kal i a thla chung an a caih kho hi ni cun a kan pek bak hau an ti i ṭha tein an caih i minthut tein kan tuah khawh ṭhannak si cu 2000 ta ṭhinak khan Thantlang ah Chin cozah he anmah kawl pawl he rat i ṭha tein tuah khawh hnu ah a tu chun tiang ai tuah kho ṭhan mi si timi kha philh lo bak ding khakha a biapi taktak mi si cucu ho thawng CNF an si ko CNF um hna lasal tu chun tiang hi cu kan miphun ni ni khat te hman kan hmang kho la lo biaknak a kan ei kan nu pawl a kan ei kan ram a kan ei kan lam a kan ei Chin ram ah NLD chan ka tuan ti lai olnak cun nai bika he ti ana chai i Chin ram caah fan na tla ding mi kha a hal hmat kan rak thiam lo cu khi bantuk khin kan rak um a ruang cu kan mah la kan mah sinu zong kan rak thei tawn lo cu caah cu zeidah a bapi tuknak cu CNF kha a bapi nak si CNF hi um na la se lo zeitluk dah kan phan cang la ti hi kan ru ngai ngai ding a si 2013 i atu Chin Nasal Day sunglawi ten Chin cozah he tuahmi cu atu ahcun a ruak mrak um cang ka khi na mithlam van cun nak ding a mu cu caah cun zeitluk in dah Chin National Front a biapit timi kha ka van langhter duhmi si cucaah cun kan ṭhawng e kan der e kan zei e ti kha si loin kum sawm thum le kum ruk a kal cangmi cu kan ram a hum phaktu a vengtu zeizong vialte atu atu an si caah hi hna cu kan ṭat awk hna a si ko ti kha van chim ṭhan ka duhmi si cucaah cun miphun ai timi chin ai timi lai ai timi kan lak tein kan tan i kan ru kan cawl i kanmah tha na thazaang leng cu homat na cun ana hal lai lo cu kan thazaang ummi tein a tuan ṭi le rel ṭi hi kan chim duh lengmang mi si i kan sawm duh lengmang mi hna si ko kan nih cu adawhnak cun tang dor te kan um lengmang ko hi kan sawm hna kan nawl hna ti te kan lak an tong ter lengmang ko hi